Ити күннэн күндү доҕоттор, мин Туйаарабын. Доҕотторбун кытта Саха Глобал диэн түмсүүнү тэриннибит. Уонна бу олунньу ый устата төрөөбүт тылбыт туһунан араас хайысхаҕа темалары кэпсэттибит. Сахалыы сурук-бичик туһунан кэпсэтиэххэйик. Галина Ефимова, Сохорууҥу Илиҥҥи федеральный университет иһинэн үлэлиир сурук-бичик музейын специалиһа Галина Ефимова. Кини биһиэхэ бүгүн сырдатыаҕа Новгородов аатынан алпаабыт хайдах үөскээбитин туһунан уонна сурук-бичик өйдөбүл туһунан кэпсэтиэхпит. Барытыгар үтүө күнүнэн мин бу сурук-бичик түмэлин специалиһа буолабын. үөрэхпин бу былырыын бүтэрэммин бу айылгаттан хаҥардыы үлэлии киирдим диэн этиэхпин баҕарабын уонна сурук-бичик туһунан уонна бу чурчу алфавит набокуруодатыба туһунан кэпсиэҕим һа саха сирин письменноһа түөрт этаптаах буолар һа бастакы тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сылларга дылы диэн онно сурук-бичик кириллицаҕа олоҕуран ааспыт эбит һэ онтон иккис этааба тыһыынча тоҕус сүүс уон эттэттэн тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахха диэн онно биһиэхэ бу Новгородов алфавита буолар кини ыллаҕына латиницаҕа олоҕурбут алфавит онтон тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахтан тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сылга дылы диэн дьэ үһүс этап унифицированный алфавит на латинской основе диэн яналив киэнэ буолар. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сылтан бу билиҥҥи кэмҥэ дылы диэн сурук-бичикпит кириллицаҕа олоҕурбут алфавит буолар диэн. Семен Андреевич Новгородов бары билэр буолуохтааххыт, оттон туохха Чурапчы улууһугар Болтоҕо нэһилиэгэр он үһүс кулун тутар, э, февральга тыһыынчаҕа сис тоҕуон икки сыллаахха төрөөбүт кинини булаҕаны маҥнайгы церковный славянский тылынан ааҕарга аҕата үөрэппит эбитэ ол кэнниттэн кини нууччалыы уруйарга суоттуурга священник Андрей Винокуров кинини үөрэппит Ол кэнниттэн чааһынай оскуолаҕа үөрэнэн саҕалаабыт Чурапчыга полицильный Циценко диэн киһи чааһынай оскуолатыгар. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс биэс сыллаахха Дьокуускай куоракка училищеҕа үөрэнэ киирбит, онно онно үөрэнэ сылдьан уже кини аа, сахалыы фольклору хомуйан, суруйан саҕалаабыт эбит. Аа, бу бастакы алфавитпыт кириллицаҕа олоҕурбут буолан, кини Новгородов ханаатыгар бу саха тылын, фонетикатын үчүгэйдик тириэрдибэт диэн кини амыстыгы бэйэтэ кириллицаны уонна латиницаны буккуйан холбоон суруйар эбит. үөрэҕин бүтэрэн баран кини Еловскай начальнай оскуолаҕа үөрэтэн саҕалаабыт оҕолоро уонна Вилюйск куоракка түөрт кылаастаах оскуолаҕа үөрэтэр эбит һа лингвист олоҕун кини буллаҕына тыһыынча тоҕус сүүс уон үс сыллаахха саҕалаабыт туохха петербургка үөрэнэ киирэн баран университетка онно же бастакы же сылыгар үөрэнэ киирэн баран кини учууталлар сийиастарыгар маннык тыллаах кыттыбыт. Бу кыракый Саха сирин олох норуота бэйэтэ дьиҥ тылыгар үөрэниэхтээх уонна оннук саха тылыгар саха тылынан учебниктар үөрэх кинигэлэрэ айыллыахтаахтар диэн этиилээх кыттыбыт. Ол кэннэ кини Новгородов саха саҥата диэн бастакы сахалыы сурунаалга үлэлэспит эбитэ. Онно кини бастакы үлэлэрэ ол бу хаһыакка суруллан аҕалаабыттар. Новгородов буоллаҕына, арааһынай сурук-бичик системаларын үөрэтэр эбит, атын олох атын норуоттар хайдах суруйалларын. Уонна бу сахалыыны кини быдан үчүгэйдик международный фонетический алфавит диэҥҥэ олоҕуран оҥорбут. Кини

схема курдук оҥордум. А, тыһыынча тоҕус сүүс уон биэс сыллаахха учуутал Николай Егорович Афанасьев атын Дьокуускай куорат интеллигенциятын кытта кинилэр көрдөһүү сурук ылбыттар. Всеволод Михайлович Ионовка полицейнайга, кини буллаҕына Эдуард Карлович Пекарский көмөлөһөөччүтэ буолар эбит бу словари оҥорорго. А, көрдөһүү сурук бастакы сахалыы букваарда хоруйан ыыт диэн кинилэр ыыппыттар. Онно оҕолорго тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха саас бу Всеволод Михайлович Ионов кини бастакы рукопиһин а, Дьокуускай куоракка ыыппыт букваары хоруйан. Ол сыллаахха тыһыынча тоҕус сүүс уон эттэҕэ Бу Петерград университетка үөрэнэ сылдьан Семен Андреевич Новгородов бастакы сахалыы алфавит оҥорбут международный фонетический алфавиты туттан. Уонна ол же сыллаахха сиэс буолбут эбит. Первый сиэс Кристиан Якутов диэн кулун тутар ыйга ааспыт. Онно кини буллаҕына бастакы бу бэйэтин алфавитын кэпсээбит. Уонна сахалыы бастакы букваар тахсыахтаах диэн этии киллэрбит. Бу алфавитка буоллаҕына, заглавный улахан букваларбыт букваларбыт суохтар эбит, сорук бичик бичик сорук бичик бэлиэлэрэ эмиэ суохтар. Аны ол Новгородов кини санаатынан а, ити оннук су сурук бичик бэлиэтэ гын һуоҕа быдан бу түргэнник суруйарга көмөлөһүөхтээх диэн санаалаах эбит. Онтон ол съездка буоллаҕына Новгородовка бу бастакы букваары таһаар диэннэр киниэхэ бу хаччы иһин көмө биэрбиттэр. Уонна ол же саас бу Николай Егорович Афанасьевтыын кинилэр бу Всеволод Михайлович Ионов уруу көпүһүн букваарын алфавит Новгородов алфавитыгар көһөрбүттэр. Онно бастакы букваар таһаарбыттар сахалыы «Сурук бичик» диэн. Онтукайбыт боллаҕына аҕыйах тиражтаах төрдүс сентябрь сентябрьга тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха тахсыбыт эбит. Ол эрээри бу те букваарга буллаҕына бастакы Новгорода Фалфита кыайан туттуллубатах да үөдэххинэ оччотооҕу кэмҥэ типографияҕа бу Саха сирин киинигэр оннук шрифт суох эбит. Ол иһин бууллаҕына экраҥҥа көстөр дии бу маннык буквалар бастакы букваарга туттуллубуттар. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха кулун тутар отут биир күнүгэр комиссия айыллыбыт ол комиссияҕа семен андреевич новгородов николай егорович афанасьев уонна петр алексеевич слепцов бааллара кинилэргэ комиссия туох диэн сахалыы учебниктары таһаарарга диэн сөп онно тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки сыллаахха новгородов алфавита бу бырабыыталыстыба да өттүтүгэр үөрэх өттүгэр официально туттарга маннык ыйаах кэлбит Мна ол Ов- Новгородов алфавитыгар бастакы хаһыат сахалыы хаһыат Манчаары диэн хаһыаты таһаарарга эмиэ туох кэлбит о дии Манчаары хаһыаппыт кэлин буллаҕына Кыым хаһыат буолбута. Онно бу тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэикки сыллаахха үс тыһыынча үс сүүс экземплярдаах иккис букубаар тахсыбыт бастааҥҥы сурук-бичик диэн. Ол кэнниттэн кэлин Тэһинчэ тоҕус сүүс сүүрбэ үс сыллаахха бу Новгородов көмөтүнэн Петроград куоракка саҥа шрифтпытын оҥорон ыыппыттар. Онно ол сылга саҥа сурук-бичиктиин үһүс букубаар тахсыбыт. Бу уже бары билэр Новгородов алфавитынан тахсыбыт. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ үс сыллаахха эмиэ бу ааҕар кинигэ диэн хрестоматия тахсыбыт. Бу хрестоматия барыларыттан саамай үчүгэй диэн ааҕаллар тоойуотаххына биэс чаастан турар эбит художественная литература история география медицина на фольклор диэн манна чаастарынан арахсыбыт сээк онно бу кыратык холобурдарын аҕаллым художественная литератураҕа буллаҕына элбэх хоһооннор кэпсээннэр суруллубуттар холобура бу Алампадьыыс Саппуронов киинэ баар Медицина диэн чааһыгар буллаҕынан, оччотооҕу Саха сиригэр тарҕаммыт ыарыылар тустарынан суруллубут эбит. География диэн чаас баар этэ, онно буллаҕына өрүстэр, хайалар тустарынан өссө ол кэмҥэ бу ханнык норуоттар олорбуттара, ахсааннара киллэриллибит. фольклор диэн чааһыгар буллаҕына арааһынай олоҥхоттон да туохтар бааллар чаастар бааллар онно бу иван э крылов баасняларын новгородов бэйэтэ переводтаан эмиэ киллэрбит хал тыһынчытоҕу сүүс сүүрбэ түөрт сыллаахха дискуссия тэриллибитэ бу новгородов алфавитын утарсааччылар бааллар эбит онно кинилэри Алексей Елисеевич Кулаковский лайар эбит. Ону кинилэр бу арааһынай тохтор недостатки бааллар диэн эппиттэр. Ону бу заглавный буква фоҕун кинилэр эппиттэр сурук бичик бэлиэтэ суоҕун дифтоҥнар баалларын эмиэ сөбүлээбэтэхтэр эбит өссө бу сорох тыллар бары биир баҕайытык суруллаллар диэн эмиэ эппиттэр Толору бысымыт, ымыы, ытырыы, ытыһыы, игин диэн тыллары. Но ол гынан баран тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыллаахха кыайан бу шрифт эмиэ заглавный буква игин шрифтара типографияҕа суох буоланнар кинилэр ол утарсыбыттарын да иһин иһин биир туох да уларыйыы киирбэтэх но именно бу бэчээт кинигэ бэчээттиир өттүтүгэр уларыйа киирбэтэххэ, онтон буллаҕына урукопись өттүтүгэр аҕыйах бу заглавный букванынан игин хуруйа туох эмэ киирбит эбит уларыйа киирэ сылдьыбыт. Бу туох туһунан кэпсиэхпин баҕарбытым. Бастакы черкологический съезд диэн тыһыынчатаҕыс сүүс сүрбэ алта сыллаахха Азербайджаҥҥа Баку куоракка буолбут. Онно буллаҕына бу Саха сирин делегацията исиитэр Барахов, Аниподий Сафронов-Алампа уонна Алексей Иванов-Күндэ тиийэн кыттыбыттарга тыһыынча тоҕус сүүс сүрбэ сылга сүрбэ алта сылга дылы диэн латинизация буллаҕына аҕыйах эрэ тохтарга кыттарабыт э, республикаларга туттуллубут эбитсэ оны барыларын киэнэ туспа туспа буолан бу азербайджан э, делегацията туох диэн этии кэллэрбиттэр бары биир унифицированный алфавит буолуоххайын диэн тюрк омуктара уонна ол съезд түмүгүнэн яналиф диэн туохха көспүттэр алфавитка бары биир оттон бу исидор николаевич барахов ол съезка кини отто николаевич бөтлүнг үлэтин туһунан кэпсээбит о языке якутов диэн Эдуард Карлович Пекарский үлэтин кэпсээбит маннык словардаахпыт диэн уонна бу Инна Новгородов сахалыы сурук-бичик диэн тугун көрдөрбүт букубаарын туох туһунан бу Отто Николаевич Бетлин туһунан эмиэ кыратык кэпсиэхпин баҕарбытым кини буллаҕына бэйэтин үлэтигэр о языке якутов диэҥҥэ буллаҕына бас бэйэтэ эмиэ туспа алфавит на основе русской графики айбытса так бу отто николаевич бөтлин бэйэтин алфавитын на основе русской графики оҥорбут онно нуучча тылларгын бааллар эбит э буквалара онно эбии бэйэтэ сахалыы звуктар туохтарын киллэрбит букваларын х г ҥ ү уонна ый носовой диэн тугу киллэрбит онно бу билиҥҥи современнай хахаһирин Бу сурук бичикпитигэр кини айбыт бу туохтара туттуллаллар эбит бу былалара а, кириллицаҕа оҥоһуллубут туохтар А, Галина улахан махтал олус а, кэрэхсэбиллээх лекцияны иһиттибит Ноггородов алфавитын туһунан. Ол онно мин биир ыйытыылаахпын. Ити Барахов дакылааты А, баар дуу, э, ту- э, ханнык эрэ түмэлгэ эбэтэр ол хүппүтэ дуу диэн. Э, Барахов дакылаада э, документальный фильм диэн баар этэ һэ ютубка. Ол онно кыратык көннөрү кэпсээн өрө курдук баар. Ол да- э, кини дакылаада диэн суох баһалаах. Мгм. Мин өссө биир ыйытыылаахпын. Э, Мин былааным бу аҕа биллин холобура сурук-бичик биһиэхэ музейа баар эбит диэн хаһыһарыгар. Хаһан Мгм. аһыллыбытай? хайаҕын баар буолбутай уонна ханна баарай? Кини бу Михаил Ефимович Николаев туһунан арыллыбытаһа туохха билигин губка баар этибит онтон бу былырыын кофеҥҥа көспүппүт Кулаковского Jordan аҕыс ну билигин аһабыллан турабыт туохта ремонт буолуохтаах ол иһин пока что посетителя суох үлэлиибит Галина, махтал. Биир маннык ыйытыылаахпын. Ити Отто Бөтлинг архыыба, кини рукописьтара ханнык түмэлгэ хараллаһыталлара буолуой? Мин итини тоҕо билиэхпин баҕарабыный диэ, тоҕо диэтэххэ, кини биһиги убаарыскайбытын кытта үлэлээтэҕэ дии. Э, ол убаарыскай суруйуута бэйэтэ илиитинэн суруйуута ханна баара буолуой? Ону көрүөхпүн баҕарабын. электроннай көрүҥүнэн эҥин киһи хантан эмит булан көрүөн сөп дуу диэн. Ити кэлин кэлин көһөрбүттэрэ баар. Дьаргыстай таһаарбыта. Ол гынан баран оригиналын көрбүт киһи диэн. Оригинала хомойуох иһин билбэппин мин ханна баарын туохха о языке якутов диэн национальнай библиотека электронный вариант баар этэ диэн өйдүүбүн но ол переводтаммыт тугабыллаҕайый аата мин былаанам его наһаа сүрдүк иһиттим кырдьыгынньык кэпсиири наһаа сүөйбүт туох атай ити Алфавит киирэр э, ким? Новгородов алфавита киирэригэр э, политическай э, туох мотив өссө баар этэ диэн. Э, тон хана истеппин баарабын э, маннык диэн өйдөбүл баар этэ. Холобур, били революция кэннэ булла дии. Ол онно буллаҕына Новгородов Э, то мөккөр баа болар де кириллицаны киллерэбит ту латиницаны ду ону буллаҕына э, Новгородов буллаҕына били өтө көрүү диэн боло дэһэн кини били Москва чугаһыыр онно осай э, ол кэминааҕы тугу э, политиканы осай балаһанньаны көрөр буллаа ди онно булла Ленин буллаҕына бээтин кэмигэр били хаyaабыт эбитти Отойдынан туран былаас уларыйта буолар уонна били буржуазнай маннык өйдөбүллэр уһук болалларыгар осан латиница көһүү боппуруоһа турбут эбит бүтүн дойду үрдүнэ. Ол иһин буллаҕына ол мотивы туһанан э, ол моменты туһанан кини именно латиница кириллица буолбакка латиницаҕа олоҕуруохтаах диэн бу моменыгар хөптүбэһэннэрэн Холобур, оннук э, оннук э, тайти киллэрэн били киирэн хаалбыт диэн. Кириллицаны били Кириллица олоҕуран эппитэ эбитэ боллар, ол мотив баҕар даже били алфавит алфавит киримен дэһэрсэбитэ диэн. Итини туох тиһаныытай? Февральский революцияны кини хайаабыта диэн Новгородов ону поддерживал диэн буоллаҕа дии онно мин санаабар ити латиницаны талбыт диэн тойоккуна туохха атын омуктарга бу заграницу быдан чугас оннук эмиэ латиницаны туттар этилэр буоллаҕа дии онно кинилэргэ маннык атын дойдуларга чугаһаан духайдахтыы оннук буолуон эбэ эбитэ буолуо онно бу латиница латинскай графика именно бу чур омуктарыгар буоллаҕына туох диэн туттуллубута дии оччолорго кинилэр буоллаҕына тугунан утарыласпыттара диурга омуктар мусульманскай религия утары ол мусульманскай религия тугу туттар эбит дии арабскай письменность диэн ону ол утарылаһааччылар хайааннар элбэх диурга омуктар туох латиница алфавитыгар көстөхтөрө дии марийцы мордова буоха каһирэ эмиэ диэбит курдук оны элбэх диурга омуктарга именно Бу революция иннигэ кириллицаҕын туттубут омуктар ол бары туохха көспүттэр эбит латинскай графикаҕа ини буолар Онно эбии холобур отон Ленин мотивабылатын эмиэ өйдөнөр эбит кини былааны били урукку историяны оһох оҥороору били ол иһин латиницаҕа бунньучча туга алфавита латиница көһүөхтаахтын даже этиилэр бааллар эбит диэн этэллэр Ол иһин били кириллицаны вообще оҕонон баран инникитигэр бары латиницанан баар олорукпутпу диэн санааттан ол ким Новгородов оннук кыттаах эбит диэн эмиэ сабаҕалыыллар. Бу манна суруллубут саҥа саха алфавита эрээри сылдьар дуо диэн Ата маннык буолар ааската. Латиницаҕа билиҥҥи э, туругунан көһүөхпүтүн хөп диэн ыыталлара буолуо. Мен А, холобур билиҥҥи туругунан холодиебу бобуллар диэ туттарга билигин а, маннык көннөрү маннык историяҕа биһиэхэ бу маннык латиницаҕа олоҕурбут алфавит баар этэ диэн этиэхпитин хөп, но олох маннык продвигайдыыр игин билигин хайаммат М. көҥүллэммит ыллаайа. Имеет огромное речёно. Да, ыйыт. Ити билигин тохтообуппун хабаҕалаабыппынан диэххэ. Галина ханы ханыргынан мурун ыйа хаха аныгы алпаабытыгар киириэн сөптүү диэн уонна ити киирии тылларга туттуллар буукубалар Биһиги төрүт тылларбытыгар туттуллубат буквалар холобура щ эбэтэр ё иҥин хахха алпаабытыттан хотуллар кыахтаахтар дуу? Мурун ый диэн м, киирэн һөпө эбитэ буолуо дуу и туттуллар буоллаҕына. Саха алфавитыттан ити щ нуччалыы тыллар ылыллар дуу диэн дьэ Тыллар буотах буквалар. э буквалар. Оттон оннук буоллаҕына дьигинэ э, фонетика да өттүттэн туох үчүгэй баҕайы буолар буоллаҕа ити. Оттон Билиҥҥи кэмҥэ оннук олох туспа алфавитынан көннөрү киһи бэйэбитэ маннык Саха сирин олохтоохторо холобура туттуохтарын сөбө буолуо дии, холобура оннук хаҥа алфавит айылыннаҕынан, но именно бу оннук официальный тү- таһымҥа кыайан хайаабата буолуо дии саныыбын, туттуллубата буолуо дии. Боппуруос кэлбитим мурун ый диэн тылын быһаарыаххыт дуо диэн. Мурун ый диэн холобура ити Ийэ илин диэн тылга холобура туттуллар диэн эһэҕэйдэр ытыыллалла- ытыыллар бытайы каркиё олор онно ый буквалара атын баҕайытык иһиллэр диэ ии маннык муннулларна ии ийэ диэбит курдук ии ииҥҥэ ҥҥҥэ ҥҥ букваҕа майгынныыр курдук ол оннук мурун ый диэн буолар